Dibêjin li taxekî kevê bajêr hinek xaniyên wek hev û nêzîkî hev hebûn. Yek ji wan xaniyan yê yekî cotkar bû. Rojekî cotkar ji jina xwe re got, Hirmet, îşev hinek nêvanê min î şermê hene. Beriya hatina wan şîvekî xweş ji wan re amade bike. û gef zika nava mala xwe bide hev. Heta nêvanê min her in, bila hişê te li ser wan be, ez tukê masiya naxwazim. Jina wî got baş e, ser çavar e, bila werin, xwedê heske tiştê ji destê min bê ez ê pêk bînim û ez te nadim şermê. Cotkar got va ez ê herim çandiniyê û piştre herim sûkê hinek tiştan bikirim û danê êvarê vegerim. Hevjîna wî got baş e, çavên min wê riya te bi. Cotkar ji malê derket çû, piştî karê xwe yî derva tev qedandin, bû wextê êvarê, got vêga nêvanê min hatine, hê nebûyî derengî ez vegerim baş e. Berê xwe da bi alê malê ve hêdî hêdî meşiya. Di rê de ji xwe re got ez çend deqe bi derengî bikevim jî xem nake. Ji xwe jina min vêga her tişt amade kiriye. Cotkar dema ket nava malê ji xwe re şaş ma. Dît wa jina wî xwe li ser textebendê pişta derî dirêj kiriye. Dengê qilîba Koçer Ehmed vekiriye heta dawiyê û di xew de çûye.

li pişta wê xist. Qeyrînek bilind bi jinikê ket. Pişt re cotkar bê mijûldan, bê hêrs ji xanî derket derva. Dema derket, çend gav bi alê rastê ve meşiya, bala xwe da, dît ku wa xaniyê wî li kêlekê ye. Fêm kir ku ew mal ne mala wî ye û ew jin jî ne jina wî bû. Bi xeletî çûye mala cînarê xwe, jina wî daye ber dara. Cotkar ji vî karê xwe yî çepel matmayî bû. Pişt re ket hundirê xaniyê xwe, dît wa jina wî sifre rast kiriye, nêvan rûniştine û li benda wî ne. Guezlêborîna xwe ji we dixwazim. Min we da sekinandin, hema zû kerem kin şîva xwe bixwin. Nêvanî bi piştî şîv xwarin çûn. Cotkar hema xwe bêdeng kir û çû oda xwe, kûr û dûr fikirî. Lewra pir mirovekî berxweketî bû. Di sê roja li malê rûnişt pir xemgîn bû. Ji alîkî ve jî ditirsiya, digot wê cînarê min were ba min û gilî bike ku min li jina wî xistiye. Rebenê Cotkar ev rewş li ser dilê wî bû tasewaz. Êdî hew xwe girt. Biryar da ku here ba cînarê xwe lêborîna xwe ji wan bixwaze. Serê sibê rabû çû sûka zêra ji bo dilxweşkirina jina wî bazinek bîst û çar eyar stand û hat mala cînarê xwe li derî xist. Mêrê jinikê derî vekir got kerem ke cînar tu xêr hatî were hindir. Cotkar got min ev zêr ji bo lêdana jina te anîne û xeletiyek çêbû ez lêborîna xwe ji we dixwazim. Mêrê jinikê ku heyra lêxistina çi, zêrê çi, tu çi dibêjî? Ji tirsa bû pelepela devê cotkar gotinê xwe li hev pêçandin. Cînarî fêm kir ku germa batmanê li serê wî xistiye nizane çi dibêje. Cotkar piştî hêdî hêdî mesela xwe û jina wî ji mêrê wê re got, zilam keniya, got bi xwedê ha vêga min ji te baş fêm kir. Cotkar got madem te fêm kir tu çima keniyayî? Zilam got jina min ji karê nav malê re pir sist bû. Ev du sê roj in jina min bi tevayî guhiriye. Mala xwe dide hev, paqijiyê dike, firaxê xwe mîna berê neşûştî nayêle û hewcedariyê min teva pêk tîne heta ku şîvê ji min re amade neke ranazê. A vêga jî milê xwe hildaye dîwarê xanî dişû. Min jî digot gelo ev jin çawa wisa di carkî de rabû ser xwe ne xwe te dar lê xistine û bi darê te baş bûye. Xwezî tu her heftî bihatayî hundir û te çend dar lê xistibûna. Hema zêrê xwe hilde û qenciya ku te kiriye xera neke.